Alaa quluubikum, gara qalbii keessanitti hajamti dubbiin. Yoo qalbiin keenya qulqulluu taatee Rabbi nun dhoowwatu meeshaa nu bulluun. Rabbii gartee allaatti qotattee hin qabne nyaachisu ilaalika. Si nyaachisuus danda'a. Dhibamtus si fayyisuu danda'a. Wa izaa maridtu fahuwa yashfiin. Ka yoo dhibames na fayyisu Ilaahi jechoo beeki. Ilmii tenas isan na barsiisa jechuu beeki nama sarfii balaagaa manxqa kana hundaa baratee gaafa gartee namaan qishnaa godhe rabbii yoo innini namaan gadi buuse isa isallee rabbi gadi buusa waman yuhunillaahu famaa lahu min mukrim innallaha yaf'alu maa yashaa.

Wanti garteen barataattu kun, wanti eebbifamteen, wanti si eebbisuu eegalaniin, wanti si barsiisaa jiraniin Zoro zoro maazgaa ciraaroo je, laal. Tarii bararii allaattii llee reeffii isii lafuma samaawaata gubbaa barartee hattaan xayyaara kanalleen bararee bararee akkam ta'a? Achi irratti hin hafuu bar ardi marra gad bu'a. Al, sa, allaat, simbirroon illee noo barartee bar, Rabbiin keenna bar waa, waan isiniin jedhu beeytanii? Anumaa wajjiinu waan siin jedhu. Afalam yamzuruu ila, afalam, afalam yanzuruu jarab, afalam yanzuruu ila xayri. Gara allaattii hin laalanii fooqahumu. Isaanii olitti hin laalanii?

Ikhwatal imaan hedduu nama gammachiiftu. Gammadeetiin hin seene. Gammachuu ganda lamaani isinii haa kennu barsiisaa fi barattootallee. Gammachuun keessan asitti hin dhaabatini kuunnuf ka firdoosiin isin ga'u haa ta'u yaa rabbi tole nu je. Mee amiin je amiin je ilaahitu namarraa qeebala malee anaa miti. Ilaahitu kenna malee anaa miti. Ani miskiina otoo sii kennee nin himadha, nin baballeeffadha, laa tubxiluu sadaqaatikum bilmanni wal azaa, sadaqaa keessan ri'a'aasummaan na argiin na dhaga'iin hin balleessinaa jedhe. Ani immoo hin balleeffadha, wa ma'a zaalika na jalaa hin dhumtille, wa minal ajaa'ib, hin dhumti ana biraa ta ka jirtu jechuudha. Maa indakum yanfaddu wa maa indallaahi baaqi, wanti isin bira jirtu dhumtu, ani bira jirtu haftuudha jedha Rabbal izzati wal jalaali wal ikraam. Sagantaa nama hedduuf qooddanii kanaafuu isinirraa gabaabsa.

Ati xaarii kana otoo xaartuuyyuu kunoo ilmii kana barumsa Qur'aanaa irratti hundooftee wa minal ajaa'ibi baay'ee nama gammachiisallee yoo akkanatti otoo jiruu dhiphoo jiruu cinqii tana keessatti ijoolleen Qur'aanaan eebbifamtu nama gammachiisallee nama yaaddessallee akkam isaanummaanuu jiruu ergaa tana keessatti garana fiigi ja'an garas fiigi ja'anii mahaali maan aakhirri aakhira Hayimaanot maalat yesa huyi hiwot maalat no bamaalat iheen hayimaanot laay tokkorraa dargaachuu quraan ba quraan tamarriqaachuu zaaree subhaanallah yennante dastaa laay bamaagganyaate baxaam das bilonyaal abboo gammachuu keessan kana irratti argamuuni hedduu natti tolee jira waan tolaa kullii rabbi isinii haa fidu waan tolaa kullii rabbi isinii haa fidu warra eebbifamu rabbi isin ammas eebbifamu maal jettan harka baastani dubbadhaa.

Eebba kunoo har'a itti eebbifamtanii kanaadha. Kunoo Qur'aana kanatti isin qajeelchu. Tokkochummaa kiyyatti isin qajeelchu. Ajaa'iba ajaa'iba diin kiyya irratti isin qajeelchu. Diin qabattullee gartee karaa ergamaa kiyyatti isin qajeelchu. Al-Islaamu haqqun. Al-Rasuulu haqqun. Yaa Allah. Muhammad is true.

Siifi laphee baata. Ummatii ummatii ja'a Arsh jala jala sala sujuuda godhee kan man Nabiyyoonni kulliin didan Aboo irfa rmataa kee ol qab waan barbaadde gaafadhu Rabbi jedhee haayyama isaa kennuuf jira. Kana.

jala deemuuni Wamaa aataakumu rasuulu fakhuzuuhu wamaa nahaakum canhu Waan ergamaan kiyya isinittiin dhufe fuudhaa ja'a Rabbal izzati wal jalaali wal ikraam Kinoo daandii san irra jirtanii khaaliqa kana kadhachaa jirtanii qur'aana isaa barachu jirtanii khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allamahu caalaan keessan nama baratee barsiise je'anii barsiisaa fi barattoota illee Rabbi isin haa milkeessu. Waan barattootallee waan barsiisotallee naa dubbadhu yaa ilaahii yaa kaaliqa samaa'i adduma addaa naa milkaayani in tansurullaaha yansurukum wa yuthabbit aqdaamakum yoo isin naa tumsitan isinii tumsa diin kana gartee yoo gadhaabdani koomee keessan hin gadhaaba nama diin si barsiisu gartee yoo gargaarte aalima yoo gargaarte Barsiisaa kan kee, ustaaza kan kee yoo gargaarte waan qabduun sadaqa itti sadaqattee yoo gartee bira dhaabbatte ati rabbii tumsitee jechuudha. Bari rabbiin namni dhaqee waraanaan waraanee mansaaraan dhahee rabbii waa godhu hin jiru isa naa tumsi siin jenne bar nama diinii ka de- diin kana si barsiisu karaa karaa daandii kiyyaa kana si garsiisu bira dhaabbadhu diin kana gartee tumsi diin kana ijaari

Qalbiin kan kee goggogaa ta'e, naannoo kan kee ka qullaa ta'e argita. Ya'anii namni ka sirraa baqate argita jechu. Wakhfid janahaka janahaka liman ittaba'aka lilmu'miniin Koola kan kee kana gadi qabi mu'mintoota warra si hordofuu ji- hor- warra si hordofuufi jechuu jira. Ikhwatal imaan isaan barsiisanilleen akka gartanii arabni keessan isin dideen arabni keessan wamin sharri gaasiqin yoo je isiniin jedhanu